Hello, nan tam cio hna maw? LCBN thawngchimnak in nan kut kan in tlaih hna. Thonghnih kul le hnih July nihnih zanlei thawngchimnak kan thawk lai. Kan chim dingmi thongtlangtar hna cu Mintet peng Palungṭhi khua i mipi in thil mansung le tiin pawl hna cu sac ralkap nih an hrawhnak kong. NLD angki hruk ruangah thluak tlamtling lomi sac ralkap nih an vuaknak kong. Palay ah kahdohnak a chuak i sac ralkap minung pasarih an thihnak kong. Muse peng ah Shan hriamtlai phu fanh le sac ralkap karlak kahdohnak a chuahnak kong. Chaithu peng Inkabu khuate pawngah sac motor pahnih cu KNLA phu fanh nih angka i a kanghnak kong timi pawl an si lai. A hmasa bik ah Mindat peng Pulungṭhi khua i mipi in thil mansung le ti-inn pawl hna cu sac ralkap nih an hrawhnak kong ka chim lai. Chin ramkulh Mindat peng Pulungṭhi khua cu June ni kul le ni kua ah ti-inn, inn le lo, thil mansung le cycle pawl hna cu sac ralkap nih an khangh tiah CDF Mindat nih an thanh. June ni kul le ni kua chunhnu suimilam pathum hrawngah Palungṭhi khua ah sac ralkap le CDF Mitaker kahdohnak a chuak i sac ralkap leiin minung pathum an thi i CDF Mitat leiin minung pathum nih ramleh miphun caah an nunnak an pek ve tiah theih a si. Lungṭhi khua cu Minṭet, Matupi le Ṭhilim peng ramri ah a ummi a si i ti a har ngainak hmun zong a si pinah sac ralkap nih tiin pawl zong an hrawhpiak dih hna tiah theih a si. NLD angki hruk ruangah thluak tlamtling lomi sac ralkap nih an vuaknak kong. Chin ramkulh Falam khua ah a thluak a tlamtling lomi aa ek timi pa cu July nikhat ah khan NLD angki ai hruk ruangah sac ralkap nih an vuak tiah theih a si. Tuni July nihnih zongah sac ralkap nih Falam khualuhnak phungki pura pawngah a umkalmi pawl hna cu chekhlatnak an tuah hna tiah theih a si fawn. Muse peng ah sianhriamtlai phu fonh le sac ralkap karlak kahdohnak a chuahnak kong, Muse khuapi peng Nangkek khua pawng ah Shanram ummi hriamtlai phu fonh le sac ralkap karlak ah kahdohnak a chuak tiah khuami nih an chim. July nikhat zanlei suimilam pathum hrawngah tlangcung hriamtlai phu MNDAA, TNLA, SSPP, SSA le UWSA ralkap fonh nih sac ralkap cu an kah hna tiah an chim. Tutan ah sac ralkap he remdaihnak a tuahtu UWSA an i tel ve timi kongah

Pathum pengkomh PDF battalion pathum hna nih tuni July nihnih zinglei suimilam pariat le minute sawmli le panga hrawngah a karlak in an kah doh hna i motor pahnih a kaang i a rawk tiah Pathum pengkomh PDF battalion pathum nih thawng an thanh. Tuni zinglei ah Chaitru peng Ingkabu ah sac motor panga tlar cu bomb in kan puahhnawh hna i a thimi le aa hliammi kong theih a si rih lo. A pahnihnak mawṭaw nih sehhriam pawl a phurh i a hnu bik mawṭaw nih cun zinam pawl a phurh tiah KNLA ṭepmaha pakhat thonglaknak nih a chim. Mah hriamnam, zeen le zinan a phurmi mawṭaw tlar cu atu kahdohnak a chuahnak KNU ṭepmaha pulk hmunhma um Ugrittha Chegaoh sakhan ah a kal dingmi mawṭaw tlar a si kong The Ṭhung Pengkomh PDF Battalion pathum nih a chim. Kahdohnak ah motor pahnih a rawk i a thimi le hliammi cazin theih a si rih lonak zing suimilam pahra le minute sawmli ah sac nih kahdohnak a chuahnak hmun a pawngkam ah hriamngan in kahthlor in an kahnak KNLA phufonh le Tathung pengkomh PDF battalion pathum lei in hliamtuarmi an um lonak kong an thanh. Pale peng ah kahdohnak a chuak i sac ralkap minung pasarih an thi. Itashi le Myenghna ah sac ralkap pathum an thi. Sakaing ramṭhen Pale peng Kanchi khuate pawngah nihin July nihnih zinglei ah sac ralkap le mizapi vengtu ralkap simi Chiatitnep Phukar kahdohnak a chuak i sac ralkap lei in minung pasarih an thihnak kong cu mizapi vengtu phu nih an chim. July nihnih zing suimilam pakua ah Kanci khuate pawngah kahdohnak faak aa thawk i khuami hna a himnak hmun ah an zamnak kong zong theih a si. Anmah nih Palemyuh in kanmah Kanci khuate lei cu meithal in an kah i thazaang sawmkua hrawng in an ra. Kan khuami hna le a pawngkam um khuami hna cu a hlankan in ral an hrial hna tiah Kanci khuami pakhat nih Yangkung Khet timi dia ah a chim. Ciatit-Nephu nih cun sac ralkap pawl cu i kham in an leh ve hna i minbom in an puahhnawh hna caah sac ralkap lei in minung pasarih an thi tiah a chim. Kan mipi hna hriamnam in tlerhkhonh i thinphang thlau in um hna seh ti ruahnak in meithal kah bu in an hun rat hi cu mizabi zeirel lo a si. Cucaah Ciatitnep phu nih lakhruak in an ratnak lam ah Pareda tiah auhmi bom kan tar i a hlankan in kan bawh i kan kah hna. Bom cu hmun hnih ah kan chiah. sac lei minung pasarih an thi tiah Ciatitnet nawlngeitu Ku Aw Ka nih a chim.

Tantawng chaklei hmunhma i hruaitu hlun simi U Kuji hruainak in Tantawng chaklei mizapi vengtu phu, NTDF Battalion Number sarih le pakhat Nepiro mizapi vengtu phu le Hitashi Bank mizapi vengtu Shiloh phu YPDF hna nih aa thupmi sac ralkap pathum cu bomb in an puahhnawh hna i an pathum in an thi tiah theih a si. Cu bantuk ṭhiamṭhiam in Magway ramṭhen Myaing peng Watpawbyu-Sochib khuate in nitlaklei panhmi ralhmaisernak cu June ni sawmthum Myaing peng PDF phu le hmunhma chung revolution phu i fonh in kutser hriamngan hmang in an i kham i sac ralkap pakhat a thi i PDF sakham pahnih hrawhpiak an tonnak kong theih a si. Ukraine caah American nih hriamnam a pek ṭhan, Ukraine ram thlanglei le nichuahlei ah Russia ralkap pawl kham in a dohmi hna Ukraine ram caah tiin dollar nuaih zariat le pakul man a simi hriamnam hna a pek ṭhan kong cu American Pentecost nih ningani ah khan a thanh tiah theih a si. A voihleilinak hriamnam a bawmh ahhin vanlei ralven himnak pahnih, bomb kahnak locher za le sawm nga nga, kuan singkhat le cheu le raider pali hna zong an i tel tiah theih a si. Cu pinah vanlei venhimnak hriamnam American Raytheon Company le Norway Congress Company fund in chuahmi NASMAS pawl zong pek a si lai zong theih a si fawn. Mah hi hriamnam hi Crete missile le drone pawl zong a kham kho ding an si hna. Ukraine ram caah hriamnam le hmanrua tling tein a hman khawhnak dingah American le a dang ram hna fonh zong nih pehtlaih in kan ṭuan ko tiah George Bezos nih a chim. Pakan ah tuah dingmi lencangmi kong meetingpi cu Tuluk vuanci nih a hruai hna lai. Kawlram pakan ah tuah dingmi lencangmi kong pianpuai cu Tuluk ramdang lei vuanci Yuangji nih a hruai hna lai tiah Tuluk ram nih a chim. July nithum in nihleili tiang ASEAN ram panga tlawnnak ding chungah Kawlram hi ka phan ve lai tiah Tuluk ramdang lei vuanci nih a chim tiah theih a si. Kawlram ah tuah dingmi a voi sarihnak lencingmi kuang pianpuai rianṭuanṭinak meeting cu Wang Ji nih a hruai hna lai tiah Jill Legian nih a chim. Meeting ngeihnak ding pakan hmunhma hna ahcun sac nih venhimnak fak deuh in an rank tiah theih a si. sac ralkap citmi mawṭaw bomb an puah hnawh minung pahlei nga an thi sikain ramṭhen mungzua le mandalay lampi minmu peng ah sac ralkap nih an i citmi mawṭaw ngan pakhat cu mizapi ralkap fund nih bomb an puah hnawh caah minung pahlei nga an thi tiah thawng kan theih July nikhat zinglei suimilam pasarih le sawmnga hrawngah sac ralkap minung sawmnga hrawng nih an i citmi ke hleihnih ngei mawṭaw cu mizapi ralkap fonh nih an rak bawh hna i bomb in an rak puahhnawh hna caah sac ralkap minung pahlei nga an thi tiah theih a si. Mizapi ralkap fonh nih Maimbawmh pahra bak an fonh i an puahhnawh hna caah a thimi le aa hliammi an tamnak hi a si. sac ralkap pawl cu an mitthi ruak hna le hliammi hna cu zokzok in an hnuzul mawṭaw dang ah an ruak an cheh bak in an cheh hna hnu ah Minmu lei ah an kal tiah theih a si. Thantlang serṭhannak kongkau ah Thantlang khuanu khuapa le pastor an kai. Thantlang serṭhannak ding kong ceihhmainak cu June ni sawmthum chun ah Lai ramkulh Hakha khua ramkulh cozah zung tonpumhnak ah an tuah i Lai ramkulh Chief Minister Pu Ngun San Aung nih biahmaiṭhi chimnak a ngeih. Ralhrang rian khinh Lai ramkulh Chief Minister Pu Ngun San Aung nih cun nihin tonpumhnak cu Thantlang ser ṭhannak ding kongkau ceihhmainak a si. Tonpumhnak ah a rak i tel khomi ramkulh cozah zung kip in ṭuanvo ngei hna le Thantlang cu hlan bantuk in ser ṭhan a hauhnak le Tonpumhnak a rak kai khomi Thantlang khuanu khuapa hna le pastor hna Thantlang dirhmun le serṭhannak ding kongkau ah dengceo tein nan duhmi nan chim khawhnak lai le a bik in nawlpat kan duhmi hna cu ralzam mizapi hna cu Hakha ah i ṭhialnak kongkau zongah khuanu khuapa hna he biaceihhmainak ngeih, ralzam Hakha ah i ṭhial ding an har caah Motor kongkau tuaktanpiak an si lainak le Thantlang ser ṭhannak ding ruahchannak an ngeihnak zong a chim. Cun, Thantlang cu dai tein phungning tein khuapi ah a si ṭhan khawh nakhnga khuanu khuapa hna he hmunkhat ah ṭangrual a hauhnak kong a chim. Cun, Thantlang khuanu khuapa Pu Ram Khar, Pu Ngun Hram, Pu Lawm Bik, Rev. Dakṭhal Lal Uk hna nih ralzaam mizapi hna a boruak zoh in le Thantlang khua ser ṭhannak ding kong ah ramkulh le ram pumkomh tawlrelnak a herhnak kong dengṭeo tein a chim.
LCBN zohtu le ngaitu nan zate cungah kan i lawm.